Örgün, dühürtik ýaly sözler örän ýakymsyz we göwnüňize degiji sözler, esasan-da, öz ýüzüňde dühürtik bolaýan ýagdaýynda. Dühürtigiň içinde näme bar? Bu wideoda dühürtikleriň ýedi görnüşi we olary bejermek üçin peýdaly maslahatlar bardyr. Dühürtik köp adamlar üçin ýaman agyr degýän, rahatsyz edýän bir temadyr. Aramyzda ýüzünde ýekeje düwürtiksiz durmuşyny ýaşaýanlar seýrek duş gelýändiris. Onda näme etmeli? Adamlar düwürtiň içindäkini anyklamagy, olary gysyp bolýamy, nädip dynyp boljakdygyny, has erbet bolmaz ýaly näme etmeli we näme etmeli däldigini biljek bolýarlar. Garaz, sorag bolsa kän, jogap bolsa hemişe tapdyranok. Saglyk bolsun kanaly dörtükleriň dürli görnüşleri barada we olaryň bejergisi barada maglumatlary siziň dykgatyňyza ýetirýär. Geliň esasyna seredeliň, dörtügiň içinde näme bar we ol näme üçin emele gelýär? Biraz teoriýa zyýan etmez. Duşmanymyzyň ýüzüni tanalyň. Her bir öýjüň içinde ýag mäzi ýerleşýär. Bu mäzler ýüzümizdäki ýagy bölüp çykarýar. Olaryň esasy maksady derimizi daşky gurşawyň täsirinden goramak bolup durýar. Ýöne gynansak-da, bu bakteriýalaryň köpelmegi üçin amatly gurşaw bolup durýar. Mäzler aktiw ýagdaýa geçip, has köp deri ýagyny bölüp çykarýan ýagdaýynda, öýjükler dykylyp, bakteriýalar hezil edip täze mekanlaryny özleşdirip başlaýarlar. Haçan-da, bedenimiz garaşylmadyk myhmanlary saýgaranda, onda şol ýere meseläni çözmek üçin leýkotsitler ugradylýar. Bular ýaly söweş meýdançada gyzarma, çiş ýa-da täze görmegeý düwürtik emele bolup bilýär. Bular ýaly ýagdaýa duçar bolanyňyzda näme etmeli? Ilki bilen sypmaly däl, hiç haçan. Belki-de, bu hereket size özboluşly bir keýp berip biler, ýöne deriňize asla. Muňa birnäçe sebäp bolup biler. Birinjiden, Düwürtigi sykmak bilen deriňiziň örtügini bozýarsyňyz we eliňizde bolup bilen bakteriýalara ýol açýarsyňyz, bu bolsa ýagdaýy hasam agyrlaşdyryp biler. Ikinjiden, deride yz galyp biler, şeýle hem infeksiýa girizilmegiň ähtimaly bar. Üçünjiden bolsa, düwürtikler özbolşuna göräýmäge bir ýakymly zat bolmansoň, olaryň ýerinde emele gelýän ýaralar bolsa, hasam erbet görünýär. Şonuň üçin düwürtigi sykmazdan öň, yz ýanyndan bolup biljek netijeler barada hem pikirlenip görüň. Ýara yzy size gerekmi? Uly ähtimal däldir. Indiki wajyp soragymyza geçeliň. Düwürtigi sykman, onda nädip dynip bolar? Aslynda, düwürtigiň içindäki iriňden nädip dynmaly? Munuň üçin çaý agajynyň efir ýagyny ulanyp bilersiňiz. Onuň güýçli antibakterial täsiri bardyr. Bu diýmek, düwürtikleriň emele gelmegine sebäbi bolan bakteriýalary öldürýändir. Ýöne artykmaç ulanmaly däldir. Ýüzüňizi gowy ýuwuň. Pagtaly taýajygy çaý agajy efir ýagyna sähel batyryp alyň. Emaý bilen edil düwürtiň üstüne çalyň. Yz ýanyndan ýuwmak gerek däldir. Bu emi agşam ýatmazdan öňinçä etmek maslahat berilýär. Ertir bolsa, düwürtigiň mälim kiçelendigini görersiňiz we düwürtik kadaly ýagdaýda gunap başlar. Başky elýeterli serişde bolsa, düýp sogan. Sogan hem antibakterial häsiýetlere eýedir. Soganyň ýogyn bölegini alyň, düwürtigiň üstüne tutuň. On minudyň dowamynda saklaň. Bu emden soňra düwürtikler guran bolmalydyrlar. Aspirin hem ýüzüňizdäki düwürtiklere gudrat ýaradyp biler. Şular ýaly ediň, Aspirin iki-üç sany gerdejigi owradyň. Birnäçe damja suw damdyryň. Emele gelen pastany düwürtigiň üstünden çalyň we on minut töweregi dursun. Aspirin edil sogan ýaly çişi guradar we gyzarmany azaldar. Başga-da köp dürli melhemler bardyr. Esasy zat öz ýüzüňiziň deri görnüşine gabat gelýänini saýlamakdyr. Gynansak-da, düwürtikleriň peýda bolmagy bu biziň ýüzümizde emele gelip biljek ýekeje mesele däl. Olaryň indikisi gara nokatlar. Gara nokatlar, haçan-da, öýjükler deriniň guran dokumalaryndan dykylan wagtynda emele gelýär. Olar kislorodyň täsiri astynda garalýar. Gara nokatlar burnuň, eňegiň ýa-da ýaňaklaryň üstünde emele gelip biler. Olardan hem tebigy serişdeleriň kömegi bilen dynyp bolýandygy gowy habar. Iň ýörgünli serişde bolsa limon şiresi. Ýüzüňizi ýuwuň, bir çaý çemçesi limon suwundan alyň, pagtany limon suwuna batyryp alyň, gara nokatlaryň üstünden çalyň, on minut saklaň. Salkyn suwa ýuwunyň. Limonyň düzümindäki aktiw komponentler öli deri bölejikleriň eremegine getirýär. Şeýlelik bilen dykylan öýjükleri arassalanýar. Gök çaý hem gowy netije getirip biler. Ony içip bolýar, ýüzüňi ýuwunmaga ulanyp bolýar we çaý torbajygyny gara nokatlar zolagyndan tutup bolýar. Gök çaýyň düzümi antioksidantlara baýdyr. Olar ýag mäzleriň artykmaç işlemezligini sazlaýar. Düwürtikleriň başga bir görnüşi ak uçly örgünler. Olar öýjügiň içine deri ýagyndan daşary bakteriýalar düşende emele gelýär. Indi näme etmeli? Birinji melhem, size bir ýaprak aloe we bir çaý çemçesi limon şiresi gerek bolar. Olary gel halyna öwrülýänçä garyşdyryň we ýüzüňize çalyň. Üç minudyň dowamynda massaž ediň we ýene-de on minutlyk ýüzüňizde dursun. Soňra ýuwunyň. Hepdede bir gezek gaýtalap bilersiňiz. Aloe vera ak uçly düwürtliklere garşy iň peýdaly emleriň biridir. Ýüzüňi arassalamak üçin ýumuşak we örän täsirlidir. Limon şiresi bolsa gazanylan netijäni berkidýär. Kokos ýagy hem ak uçly düwürtliklere garşy gowy peýda edýär. Bu ýag bilen ýüzüňizi massaž ediň we bir-iki sagat ýuwman goýuň. Hatda bütin gijä hem galdyryp bolar. Kokos ýagy ýüzüňizi diňe arassalaman, nemlendirýär hem. Bu bolsa ähli deri görnüşleri üçin peýdalydyr. Indi bolsa has giňişleýin alalyň we papula hakynda gürrüň edeliň. Kän tanyş söz bolman biler. Papula, bu deriniň aşagynda ýerleşýän kiçiräk çiş. Al, gyzyl ýa-da goňur reňkde bolup biler. Has takygy, papula çişin düwürtigiň iriňsiz görnüşi. Olar bilen göreşmegiň iň gowy serişdesi alma sirkesidir. Sirkäni suw bilen bire üç gatnaşykda garyp, pagtany batyryp ýüzüňize çalyň. On minut saklandan soň, suw bilen ýuwunyp, nemlendirinji krem çalyň. Alma sirkesi deriniň artykmaç ýagyny kadaly şekilde aýyryp, bakteriýalary öldürýär. Papuladan dynmagyň başga has ýumşak usuly, gatyk we baldan ýasalan, Maskadyr. Ol gözenekleri daraldyp ýüzüňizi guratman arassalar. Ynha bolsa taýýarlanyş usuly. Size bir çorba çemçesi bal we bir çorba çemçesi gatyk gerek bolar. Olary gowuja garyşdyryp ýüzüňize çalyň. On bäş-ýigrimi minutdan, maska gurandan soňra bolsa, emaý bilen ýüzüňizi ýuwuň. Bu özboluşly skrap hökmünde bolup, ýüzüň öli öýjüklerini aýrar. Bu emi hepdede bir gezek gaýtalap dursaňyz, papulanyň nämedigini hem ýatdan çykararsyňyz. Düwürtigiň ýene-de bir giň ýaýran görnüşi pustula. Pustula düwürtigiň iriňlän, çişen görnüşidir. Olar diňe bir ýüzde emele gelmän, eýsem bedeniň başga ýerlerinde bolup biler. Olardan hem tebigy serişdeleriň kömegi bilen gutulyp bolar. Meselem, Imbiriň, ýagny zenjebiliň, arassa şiresini içip bilersiňiz. Bu gulagyňyza ýakmanam biler, ýöne zenjebil diňe bir pustulalardan gutulmaga kömek etmän, eýsem, tutuş bedenimize sagaldyjy täsir edýär, çünki endamymyzyň hem daşyndaky, hem içindäki ähli zyýanly bakteriýalary öldürýär. Suw içmegi hem ýatdan çykarmaň! Arassa, sagdyn we nur saçýan ýüzüňiziň bolmagyny isleýän bolsaňyz, günüň dowamynda azyndan bir ýarym litr suw içmek gereklidir. Ýüzüňiz üçin ýene-de bir gowy emleriň biri narpyzly maska. Birnäçe narpyz ýapragyny şiresi bilen sürtüp owradyň. Emele gelen garyndyny ýüzüňize çalyň. On minut saklanyňyzdan soňra, salkyn suw bilen ýuwunyň. Maska ýüzüňizi ýumşadar we gyjynyp duran derini köşeşdirer. hem-de artykmaç ýag bölüp çykarmasyny azaldar. Düwürtikleriň iň agyrly görnüşi nodula. Bular ýüzüňde düwünçek şeklinde emele gelip we olara degen wagtyň örän agyrly bolýar. Nodula haçanda dykylan öýjükler ulalyp, çişen ýagdaýynda emele gelýär. Düwürtigiň bu görnüşi has güýçli bejergi almagy talap edýär. Emma edil şu gün hem Yzany gowşadyp biljek emler bar. Olardan biri otly çaý içmekdir. Meselem, bambuk ýapragynynyň çaýy. Otly çaýlar nodulalaryň ulalmagyny haýallaýar we göwrümini hem biraz kiçelmäge kömek edýär. Nodulalar bilen göreşmek üçin maskalar hem bardyr. Olaryň birisi hakda aýdyp bereli. Düzüminde bal we gök çaý bar bolan barada. Size iki kiçi çemçe bal we bir käse çaý gerek bolar. Olary garyşdyryp, on bäş minutlyk ýüzüňizde goýuň. Yz ýanyndan bolsa salkyn suw bilen ýuwunyň. Nodulalary özbaşdak bejerip bolmaýandygy barada ýadyňyzdan çykarmaň. Olar deriniň iň çuň gatlaklarynda ýerleşýärler we diňe lukman tarapyndan berlen bejergini alyň. Lukman maslahatyny almagy uzaga çekdirmäň. Iň soňunda bolsa kista ýa-da düwürtigiň kistoz haly. Bu iň agyr we bejergisi uzaga çekip biljek halydyr. Esasan, olar infeksiýa sebäpli emele gelýär. Deri ýagy hem iriň iň çuň gatlakdy jemlenip durýandyr. Düwürtikleriň kistoz halyny diňe lukmanyň kömegi arkaly bejerip bolýandyr. Käbir agyr ýagdaýlarda bolsa kistany hirurgiki usulda kesip aýyrýarlar. Bejergi usulyny saýlan wagtynda lukman diňe bir deriniň ýagdaýyna seretmän, eýsem, bedeniň umumy ýagdaýyna üns berýär. Kistalaryň has çuň sebäpleriň ýüzünden emele gelip biler, meselem, gormon ýagdaýynyň üýtgemegi bolup biler. Esasy bejergä goşmaça bolup, tebigy ýaglary ulanyp bolar, meselem, lawanda ýagy, ýagny elwan güli ýagy. Ýaraly ýerlere birnäçe damja ýag damdyryp bilersiňiz, ýöne Ähli ýagdaýlarda-da lukman bilen maslahatlaşyp görüň. Düwürtikleriň ähli görnüşi deri keseldigini ýadyňyzdan çykarmaň. Ýüzüňize yzygiderli iýdik etmek bilen öz-özüňi bejermegiň arasyndaky tapawudy biliň. Düwürtikler sizi elmydama yzarlap ýören meselä öwrülen bolsa, ökde dermatolog lukmanyny tapyň. Biz hemmämiz bir-birimizden tapawutlanýarys. Şol sebäpli düwürtikler tapawutly sebäpler ýüzünden emele gelýär. Lukman bu ýagdaýlary göz öňünde tutup, size gabat gelýän dogry bejergini maslahat berer. Siziň hem düwürtiklere garşy bilýän, ulanyp gören serişdeleriňiz ýa-da emleriňiz barmy? Olar barada kommentariýalarda paýlaşyp bilersiňiz. Wideo siziň üçin peýdaly bolan bolsa laýk goýuň we kanala agza boluň size ýenede kän gyzykly zatlar garaşýar saglyk bilen durmuşyň ýagty tarapynda galyň indiki wideolarda görüşýänçek saglyk bolsun.